Di destpêka dîrokê de mirov ji xwe pirsî, Ez kî me? Jiyan çi ye? Mirin çi ye? Gilgamêş, şahê Urûkê bersiva van pirsa geriya, rêwîtî û serpêhatiya wî ya hezar salî bi dengê kurdî nû ve destpê dike. Di dîrokê de yekemîn şahê leheng Gilgameş. Gilgameş li beşa qesrê ya ku ber bi çemê Firatê ve dihat rûniştibû. Avên çemê yên ku bi aramî diherikîn, keştiyên ku li ser avan êdî êdî diçûn temaşe dikir û li heman demê de difikirî. Porên wî yên reş heya milên wî daketibûn, rûyê wî jî ji rih û bûkên ku spî bûyîbûn xemilandibû. Masûlkeyên dest û lingên wî yên ku ji kincê çermê derdikitin, dirêjbûna wî û laşê wî yê stûr, wî hem pir bedew hem jî pir bihêz nîşan dida. Gel wî jî xwe gelek bilindtir û cudatir didît, ji ber vê yekê digot ku di wî de xwedatî heye û bawer dikir ku du sêyemên laşê wî ji Xwedê, sê yekê wî jî ji mirov e. Ji ber vê yekê digotin ku diya wî xwedawend Nînsûn e, bavê wî jî Şah Lugalbandayê, ku bêriya wî padîşah bûye. Gilgameş şahê bajarê Ûlûkê bû. Derbarê şahbûna wî de jî çîrokekî ecêb heye. Tê gotin bavê wî Emmerkar padîşahê Ûlûkê yê du bêriya wî bû. Rojek falbêjekî ji padîşeh re gotibû ku keça wî dê kurekî bibe. Ev kur dema mezin bibe dê bapiyê xwe bikuje û padîşahtiyê ji destî wî bistîne. Ji ber vê yekê padişah keça xwe avitibû kulek da ku bi kesî re nêzîktî negire û ji bo ku derve neçe li tenîşta wê jî cerdevanekî danîbû. Tevî hemû van pêşkevtiyan keça wî disa di canî mabû. Neh meh şûn da kurekî jê rabû. Dema cerdevan zarokê dît, ji tirsa ku padîşah wî bikuje, zarok avêt xwarê ji kulekê. Di vê gavê de jî bin kulekê de peyrekî qertel difirî. Qertel dît ku zarok dikeve, wî girt. û da ser pişta xwe û bê candariyeke mezin li kêleka baxekî xwerman danî bû. Qertel wiya danî xwarê û baxçevanê baxê wiya dît. Dema nêzî bû da bizanibe çi bûye, bi pitikeke bedew re rû bi rû ma. Kavilî wî girtibû û bibe mala xwe. Ew û jina xwe da ku hemû tişt bibîne û bizane, navê Gilgameş yê ku heman hatiyê dide lê kirin. Zarok mezin bû û gihişt serdema ciwaniyê. Ji tenişta baxçevan dûr ket. Ket riya çiya û deşt, bajar bi bajar geriya. Di wî demê de xwendin û nivîsandinê fêr bû. Wek navê xwe gelek zanîn bi dest xist. Yên ku şêwir dixwestin şêwir da wan. Yên ku erê dipirsîn erê nîşanê wan da. Di vê rêwîtiyê de rojekê rêya wî ber bi Urûkê ve ket. Urûk bajarekî mezin bû. Dema ew bi heyranî di kolanên bajêr de digeriya, yên ku wî dîtin fehm kirin ku ew xerîbek e û ketin pey wî û gotin, Ew diçe kê derê û ew ê çi bike? Di dawî de gihiştin meydana Bazara Mezin a Bajêr. Paşê gel dest pê kir li dora wî kom bibe. Gilgameş wek peykerekî sekinî û li wan nêrî. Mezinên bajêr di nav xwe de dest pê kirin û gotin, Padişahê me mir, kurê wî tune. Ev ciwan hem bi laşê xwe yî stûr hem jî bi bedewiya xwe Tam wek miroveke ku dê bibe padîşahê me. Werin em vî bikin padîşahê xwe. Her kes ev peyv ji hev re ve got, her yê bihîst pejirand. Ji ber vê yekê mezin çûn û jê re gotin ku bixwazin wî bikin padîşah. Gilgameş tavilê qebûl kir. Ew birin qesrê, cil û bergên padîşahiyê li wî kirin û danîn ser textê padîşahiyê. Bi vî awayî Gilgameş bû padîşahê Urûkê. Urûk ji bajarên welatê Sûmerê yên ku piştî Tofanê çêbû. Ji wî demê heya Gilgameş Çar padîşah Uruk birê ve birê bûn. Uruk xwediyê xwedayekî sereke û parêzger jî bû. Xwedayê ezman bi navê xwe Pan. Li Sumerê her bajarek xwediyê xwedayekê sereke bû. Lê belê li bajarê Ulûkê ew xwedawend înan na ya ku ji hemûyan bedewtir bû û bereket û xêrbûnê, hezdarkirin û dostaniyê, aştî û şer anîbûn welatê Sûmerê û mêrê wî jî xwedayê şivana Dumûzî li vir rûtiniştin. Ji ber ku hebûna xwedayê şivana li vir, Uruk navenda herî mezin a Sûmerê ya mezinkirina û berhevkirina pez û dewaran bû. Gelê vir jî pir xebatkar bû. Tiştên ku ji bav û kalên xwe fêr bûbûn, bi vedîtînên nû zêde dikirin û şaristaniya xwe pêş dixistin. Qembarê wan her tim tijî hilbêr û gomîn wan jî her tim tijî pez û dewar bûn. Welatên cînar dixwestin ku ji van tiştên hatine hilberandin bistînin. Bazirganên Urûkê bi ereban, keştî û kerwanên ker tiştên xwe yên hilberandî didan wan deran û di berdêla wan de kevirîn ku li welatê xwe tune bin, dar, zêr, zîv, tiştîn beha û tiştîn din distandin. Uruk dewlemend bû, pir dewlemend. Gilgameşî pir bextewar bû. Zanayên vî bajêr bûn Yên ku nivîsandina yekem dest pê kiribûn, dibistan vekiribûn û xwendin û nivîsandinê fêr kiribûn, zanîn xwe li ser heriyê nivîsandibûn û bê mirî kiribûn. Çerxa erebeyê ya yekem li vir hatibû çêkirin, qeraxa yekem li vir hatibû çêkirin û ga yekem car li vir hatibû girêdana qeraşê. Gelên din li derdora wan hebûn vê dewlemendiyê derxesî dikirin. Ewan çiqas ji şaristaniyê dûr bûn ku ne dizanibûn xanî çêbikin ne jî dizanibûn miriyên xwe veşêrin. Ev mirovên bê zanîn û bê edeb carna bi koman êrîşê Urûkê dikirin, dişewitandin, Xûn li rê dixistin û her tiştê dest wan pê diket didizin. Gilgameş gava bû padişah, fikirî ku bajêr ji van dijmenan biparêze û plana xwe danî ku li dora bajêr diwarên stûr çêbike. Destpêkirin û derdora bajêr stûr danîn, dîwar li dora bajêr girtibû. Ji bo ketina bajêr û derketina jê li cihên cuda yên dwar deriyên stûr ên ji darê û bi sîfir pê çayî hatibûn danîn. Êdî tu dijmin bi hêsanî nikaribû biketa vê bajêr. Heta yên ku wek xerîb dixwestin bikevin bajêr, heya nasnameyên wan diyar dibûn Rojên dirêj, carna mehên dirêj li ber dêriyê bajêr dihatine rawestandin. Çêkirina vî duwarî qet hêsan nebû. Hemû mêrên bajêr bi şev û bi roj xebitîn nikaribûn biçûna malên xwe. Zarok ji bêdîtina bavên xwe, jinan jî ji bêdîtina mêrên xwe bûn xemgîn û girî û nalîn. Lê her çi bûya jî dîwar diviya bû zû were qedandin. Gilgamêş li hêsirên tu kesî nenêrî, westiyandina tu kesî guhdarî nekir û mirovan bê rawestin xebitand. Di dawiyê de ev dîwar ku ewqas fireh bû ku erebeyek jî dikaribû pê re biçe, bi bircan û derîn xwe xuya bû. Êdî her kes dikaribû bê tirsa hêrişa dijmin bi rehetî di nivîna xwe de razê. Dîtina diwarê ji qesrê pir şanas bû. Gilgameş bi serbilindiyeke mezin ji xwe re digot. Derva dîwarê wek bi sîfir hatiye pêçan, bereqe bereqe dişewite. Yên ku derdikevin ser dîwarê û digerin, dê fêm bikin ku ew ji xiştan hatiye çêkirin û dê şaş bimînin. Gelo hêsan bû ku ew qas xişt were çêkirin Ji bo pejandina xiştan kom bi kom qamiş ji welatê din hatine kirîn, kom bi kom dar hatibûn bikaranîn. Gilgameş domand, Yên ku diwarê dibînin dê bawer nekin ku ev îro hatiye çêkirin. Dê bifikirên ku bingeha wî jî aliyê heft pisporên mezin ve hatiye danîn. Lê belê ew ez çêkirin. Ez Şah Gilgameş min ku li bingeha wî nivîseke ku dibêje ev dîwar ji aliyê min ve hatiye çêkirin li ser kevirekî şînê biha nivîsand û di sandoqeke zîfir a bi kilîdeke bronzê hatiye kilîdkirin de danî. Bila her kes bizanibe ku ev ji aliyê min ve hatiye çêkirin. Ti padîşah nikare dîwarekî wisa çê bike. Gelo tenê ew e ku min çê kir? Gelo perestgeha Inannoyê ya xwedawenda me ya Delal Inannoyê jî ez neçêkirim? Ew jî ji vir çiqas bi şan xuya dike. Li gorî baweriya Sumerîyan berî tofanê heft zanatiyên mezin ji deryayê derketine û li bajaran belav bûne û şaristaniyê ferî mirovan kirine. Li hingê tofanê wan siwarê keştiya xwe kiriye û rizgar kiriye û ew jî dîsa şaristaniyê ferî bajaran kirine. Zevîn kesk, baxçeyên li derveyî dûwarê bajêr heya çavê mirov diçûn dirêj dibûn. Hundirê bajêr jî ji baxçeyên, parestgehan û parkên xweşik xemilandî bû. Di nav hemû van xweşikahiyan de Gilgameş bi tu awakî nekir bi tiştên xwe yên kirî razî bimîne. Ji bo ku karên kêrtir ji bo gelê xwe bike, Hişê xwe bêya rawestin dixebitand. Difikirî, Her çawa be ez jî wek hemûyan ê bimirim. Berî ku dawiya min were divê ez di berdêla xebatên gelê xwe yên di van agahiyên de karekê bikim ku ew şa bike, kêfxweş bike û di heman demê de Navê min jî ji bîr neke. Berdora wî tîjî mirov bû, lê di nav wan de nikaribû hevalek li gorî hêz û hişê xwe bibîne. Welateke mezin, bajarekê bişan, gelekî xebatkar hebûn, lê ew bi tenî bû û ev tenîtî wî pir aciz dikir. Di vê bêbextiyê de rojekê dev û topa ku Xwedawend înan na dabû wî wek diyarî hat hişê wî. Bi rastî jî ew hêjayê wan bûbû. Xwedawenda bedew înan na rojekê pir xemgîn hatibû ba wî û jê xwestibû ku dara Helûpbûyê ya li baxçeya wî bibire. Gilgameş dema hate baxçeya wî û dît mareke mezin ketibû binê darê û cî girtibû. Cinê bi navê Lîlît li stûyê darê cî girtibû û teyre Anzû jî li serê darê hêlîna xwe çêkiribû. Hemûyan asteng kiribûn ku Xwedawend dara xwe nebe. Lê belê Xwedawend wê darê dema li Çemê Firatê dihatî ajvandin dîtibû û ji vir girtibû û bibe baxçeya xwe çandibû. Armanca wê jî ku dema dar mezin bibe, wê bibire û jê ji xwe textekî, kursiyekî û nivînekî çêbike. Gilgameş bê tirsnêzî darê bûbû û lêdaneke wisa lê dabû ku yên ku hêlin çêkiribûn belav bûn û çûn. Gilgameş darê birî û da xwedawend. Xwedawend jî. Ji vê darê tiştên xwe yên xwestî çêkirin û ji yên mabûn jî Gilgameş re defekî û topekî çêkir û dabû wî wek diyarî. Çend dem bû ku ew def û top li goşeyekê rawestiyabûn. Gilgameş her du girt û baz da kolanê û bi hemû hêza xwe destpê kir li defê xist. Gelê bajêr gotin, Gelo ev çi dibe? û derketin kolanan. Şaşmayîna gel pir xweş hatibû wî. Gelo ez patîşah nînim, tiştê dixwazim dikim, tu kes jî nikare tê de bigere. Û şev û roj domand lê xistina hedefê. Gel ewqas aciz bû ku di nav xwe de digotin. Divê ji bo padîşahê me hevalek li gorî hêz û dilê wî were dîtin. Da ku pê re bigere, bişe û bixwende û me bihêle em rehet bin. Di heman demê de jî xudayan re ji bo vê yekê dua dikirin. Di dawiya de xudayê ezman an guhdarî daxwazên wan kir û ji Xwedawenda Bilind Ararûyê re got, Here, çawa te Gilgamiş afirandî, niha jî kesekî hem ji aliyê laş hem jî ji aliyê dil ve wek hev pê biaferîne. Xwedawend destên xwe şûştibûn, ji kêleka çemê axeke herî girtibûn, şiklê mirovekî dabûn wê û avêtibûn deştan.